Hey, guess what? Bas, wachopo ir pretenders. Original pretenders Lea. Mm -hmm. Ma nyako ma nyinge Jessica Nyadimo. Nyadimo. To Jessica wacho niya, this is a comment she made on Nyakenya's photo and the video that we did. ka wapako ruoth yesu e studio ka watwere gi le watwere maber koro adwa ng'eyo niya nyako ni ondiko maber niya ni magi ok jower magi gik mamanyo pesa. mamanyo pesa to roho to onge kuomgi mm. ket wang'i very soon we will see the rise and falling of the of her Ang'o ma rise ka ang'o ma fall ka ka ok iye? My friend nyako, be careful when you iwe ni wakiaga chambua ji. Ha? Iwuondori e profile photo ne Ng'i obet ochalo otwere bishop. bi nyathi bishop. To ne, dong ayude ma dong video ne, dong a Mano- screenshot. Koro kata Adwa penjo ni between en gi kaka ne ji orwakore e studio ka timo wend Nyakenya, ng'ama en duk? and ing'e niya Lea, The problem ne ni ing'i kaka yieko mondi rom. weri gi To- we- be kik wawuo kuom yie nyabet noyieng an- ma nyako ma chiemo too much we anyisi gimachielo ijaji wadu mokwongo kata ka de ji wuotho duk to nyasaye ok de yie ni nyako machalo ni in owuoth duk Owuoth duk ya.
odwa pimore gi nyakenyan aseng'eyo nanyisou niya magi nyiri ma en vi joma dhi nie comment section mar video cha Mm. mago joma igi kwar kwar ka remo kwar ka koka ni nyako please let us tell you something you can't bring nyakenya down by any means Odwaro- kidwa beda ochase- puodho tibeda iwacho puodho ni chasing clout ko sang'owa. ochase cloud ka dong'e ni wan ema wawuok e famili mag bishop gi pasta yet you are still Encha- dressing encha mama this- wa en bishop do baba na bishop baba ube bishop Mama. Hey!
to pod wala- watue leso to Pare. jogo e ochot mokwongo koro To kik wa- ikasrika ni ati wan ema sijui ati ang'owa Ing'e ni I ati was wamanyo shocked. pesa ka pesa to wan go very shocked niya adhi Niwuoge. nyakenya otaga kadhi taneno this lady ocomment en ema ocomment rubbish ni kadhi e videos ge tayudo ich modelore ng'ato rach gi lewni mamini minimal kosango mae minimum kosango akia kata niluongo nyako dhi rwak bui bui un monego urwak bui bui you can't keep on bringing other ladies, ladies down because Luo of ladies. what because mokwongo ing'e ni kidhi kacha idhi yude nyaka gi min gi moro kanyo mm. awe ni en ema nyuolo min gi duong' to raracha foolish girl Itimori marach Miyo. bana. You learn how to respect, people. Respect If you don't like Nyakenya's content or anyone's move. content, move, Move on. on. Yeah. Pull that your big stomach and run away. Ifuo ka chieth. atoti nyako leta hey atoti nyako leta kik ipar ni you are- un, in- un jok manie high class e tiktok ka onge high class ma un onge high class ma i- ma un ma in sana sana in atoti nyako leta in dhako maduong' seriously monego bed ni pango gigene kuchochoko tibiro kae ni he awacho nang'o kisuko godo tond wuoche moko machalo janeko he mi uniwezi ang' ma mi iketo video no to ki- to ki- to kiketo ad- ok iweyo somebody cannot duet it ni eti biketo video maketo du i was doing a challenge yes to an ok awacho ni owara ok anyal wuotho du kan an anyalo wuotho du kin fact ukinipata nini e, e, e nini gi eki ibro yuda ka rwako gima ok bi chaloni to nikech ok abi ka nawuondou gi ywak gi wer ni owara an kuma owara e onge kendo anyalo timo anything kapod adwaro lakini chieng' mowara tabro bedo different mano e gima namaanisha nokamaanisha ni okanyal okanyal bedo half naked i can nikech pok owara ok awuond ji kae ni owara ineno koro in chieng' mana ayudi ayuda ni kata nerwa moro nerwa mono sijui dwa nyuomu hey abiro mana gi tol atweyi godo e ng'uti kanyo ta nyaka dalau kata brother na moro tuch kodi atweyi gi tol hey body na ni aheroga ahere kendo in fact yani adwa ni obed maduong' maduong' seriously an ok inyala nyako jaber ok inyala to ti nyako leta sema tu kile unaweza sema hapo kwa nini kwa comment kako make video more than 10 about me to gima duong ni kwachung kodi an gin to you are down you are very down ati local ine ine local kata moya uwa Weuru keto ni TikTok ka chalo odu. TikTok ka chalo ni une une une admin. TikTok en maru. TikTok ok en mar ng'ato. Iwinjo? To nitie gik moko ma unyalo correct to gi gik moko mok unyal correct. Iya ok ok ibi nyalo, ok ibi correct. Nikech achiemo ga dibiro dibiro e diochieng'. And that's that's my business and my husband. Omaki gang'o? Koleta, mind your business. An ok ambasni. Many dichuo nyuomi iwe bedo nini. iwe bedo gi gima ionge gima itimo tich ni en tich somo somo nini jok momiyo u advice en tich u en duoko marach he kwenda uko ang'eyo ni ilemo kata gotieno mondo ruoth omiye kata kata dichuo ma wenge ne ma wenge ne odinore to kibiro kata iwuondori ni ni ni eti an he he usinilete an ok inyal weza I'm ready ni tu saa hii aonge gi free time

atoti nyako leta atoti nyako leta in nyako ma kata ka wadu otuchgo atwe mana tol e ng'uti kama aywayi nyaka dalau in dhako ma kata ka- kata ka winja winja ni nerwa onyuomo kata, kata ankona yawa bira bira kata naringo mana he akawa kawa tol tatwego ng'uti nyaka atweyi godo nyaka dalau mi okawo pichana oketo kanyo ni neuru hiye neuru kaka en duk an ok awacho ni owara in fact I can be naked lakini a gospel artist ok nyal bedo naked ok nyal an to yiena nikech an ok awacho ni owara ineno ne ok awacho ni owara lakini ok owari to iwuotho duka wan jok moko owar ok inyal bedo ni in in in, in holy titimo gik mwatimo ineno Im- mane gima namanisha nokamanisha ni an ok anyal wuotho duka E- in fact an aduwuotho ga duke to nokawacho ni eti owara an ok adwa dhi e polo sani kogik na abro dhi to ubro neno kaka am very decent kogik ni abro dhi to abro timo gik ma decent to sani to pod atimo gige piny to ng'at ma owar ok nyal timo gige piny kaka atimo ineno atoti nyako leta mimi uniwezi ati ni oketo pichana mana keto mana timo challenge moro kanyo gi, gi top mana wacho ni eti mlisema mlisema eti tumbo inafaa ikue flat eti ni koro mano handuk eh handuk nikech an japiny an ok awacho ni adwa dhi e polo Ano ka wacho ne adwa wero wende gospel moko mothuogi go eko. Weuru wolo joweteni. Ang'o ma mi iketo video nado dak iket aduet. Dak iket aduet that video. Ang'o ma miyo inini ilimit go. Ang'o ma miyo ilimit. In dhako motima. In fact nyako mosegik 40 years to pok onyuom. Itimo ang'o? we meme wewe, mimi uniwezi, mimi uniwezi, we kuja slowly, kuja slowly, mimi uniwezi mm. ni eti ni oketo picha na ni ni eti sijui manyako machwe machimo mange achimo achamo chiembi achamo chiembi kachimo mang'eny tachamo chiembi in fact achimo seriously an achimo seven times a day ok inyal compare yourself koda gi wich moko ma akia notim rwak godo nade gi tond wuoche isuko tond wuoche e wiyi tidwa ni iwuo koda wan jok ma hey, guy koleta toti nya koleta awinji ni owadu ogi kodi dalawa yawa twe mana tole ng'uti hivi aywayigo nyaka dalau awinj kata ni nerwa emodwa nyuomi eman ogi kodi ni bi ne kiang'oni yawa tole mabiro godo e bagna aywayigodo nyaka e dho rangaju magi nyiri moko mar useless nonsense ni dakiket gina duet dakiket gina duet wa Hey, kendo limit ang'o ma mi limit nikech iluor nonsense ket pichano in fact anyalo timo oroni kata pichana duk mondo iketi i don't care an ok inyala weuru bedo osiepe ma wuondo ji un osiepe moko ma wuondo ji madwa ni ng'ato onini mondo kok uwach ni nuwacho kwenda uko Machiegni an Ajwang' Junior, nyadendi moro matiyo gi nying mar Oledhi kaka Jesca Nyadimo koro niendi to noyudore e tago maliet mokalo bang' bende chwalo ote noendi machuok e tipo noendi mar Nyakenya. Johera mag Nyakenya nomedo soko wang'e kaluwore bende gi ote manochwalo kanyo endi e tipo noendi mar Nyakenya ma bende dhi ataro gi dwaro mar jopiny. E kane omedo loso gi AJ Media, Lea medo wacho ni nyadendi niendi ni ok otiyo kanyo endi gi dholuo noendi makare kare e nyim oganda.
Jalendo ma unknown, jalendo ma unknown manodenyo mane nyiri mofuogo onyiewne onyiewonegi lunch onyiewone lunch kata ka sap odhi osaprais godo chiege koro yieng' osechamo madondo koro pacho odhi obedo mathin seriously koro wacho gik ma are nonsense mato mato dichuo mane ma wiye diny seriously ni madonje gige mon mokia kaka ochakore gi kako gi kako gik in dichuo mane madonje gige mon yani atamo nyirigo te ma gimodong ni gimanyo uh, support left right mondo gistopisha yani ang'at achiel to gimanyo support kum karibu five people ten people mondo gistopisha ok utera ure citizen ok utera ure e, e, e ramogi tera ure nam lolwe mondo landa goya ure gazet Hey, yawachuo moko be wigi diny yani dhako dhako keti mitim gima nonsense ni be lendo ilando ang'o to nonyiw ni lanja ke ni nochul ni rent ok ibi achul ni rent kata mar one year mondo ikoka iwach gik minyalo wachogo ifuo ifuo ka pieri ifuo mang'eny alafu gimoro be ni kanyo ma nyako moro be ni kanyo awinjo kowuoyo ma, ma puch nie wang'a ke ni puch ni kanye ni nyarugenya nyarugenya notong'a uge nyabor go seriously jaber binamos ero ioro u mondo stopisha an ngat ama lioness an ngat achiel to ji ioro aora ji mondo stopisha iwinjo koro an fuo manonogo adich asomo your lives to un udich umanyo umanyo umanyo jok moko mofuo modenyo unyiew negi lunch mondo uwu about me ubi achulnu rent kata nyiwnu lunch no eko a week Mondo eka ok uwach gik munyalo wacho goeko nonsense.
Joma woyo kuomago wachang'o? Oh! Maketho nyingago kanono. Wan sani wachomo heaven. Ineno yorno kaka oa toke kuno. Mago joma nie iye kanyo gin joma dhi e polo direct. Adwa tang'onu mbele. Neuru mbele be tira tira. Tir maonge mibadhi. Joma badhore kod ngimana uleo. An an e polo. Adongi, wadongi how many minutes Nyakenya? Nyakenya pa. Nyakenya ine midhi wernwa e polo dong. Jokwaya motegno be wadhi go polo e cho. Kasimo ni polo e cho. Tanyisi adier ni polo wasechopo. An anyisou adier ni kutimo timbe maricho turwako ruduge ok unyon polo. Ji rwakore kaka ineno wabore ni makata sani aonge lawa maumogo sura na ema awe chien koni itwang'o gi fundi. Hey, polo piach ya Kenya, Bwana sifiwe tafadhali. Lea ile lach kasipi lea lae bungu kaonge cho Nyakenya e cho nyiero gi mor nikech osedonje polo polo odong' mana dakika matin to achop atoti nyako leta let me warn you Awinjo kowacho ni un gi pesa nini nini ka pesa to un godo. Lea ma wuoyo no to thunde to koriure pe ariye koka bedo thun achiel. Then you want to mention my mama eti ni sijui mama mama gi otimore nada neno mama gi kanyo mama gi otimo mama ok inyal kata compare gi mama in fact in fact hey mama mama wuok nyaka kata gi ka ir mama kuma mamwa nitie riwinjo omiyo kiki ka walwerore tiktok ka en tiktok nini disagreement obed between me and you gi un goeko te ineno wang' tekonigo te yang'o gi ujinganigo te kelna iwenjo kona everything you like anything you like lakini mama to don't mention again please nyakoleta pesa muneno un godo go ok unyal bwoga godo i have more than that koro kik ubwoga gi pesu muwacho go bishobe monyuolugo mago mekeu an ok onyuola gi bishop iwinjo mamwa to kik po ni ichak imention mama wuok nya kata gi kiwango ma mamwa nitiere iwinjo kona everything lakini mama to kik ichak imention jaber iwinjo kwayware kodi e tiktok kata kwayware kodi in anyway to mama to kik donjie

Ineno my family members loves it. Koro into into watch anything any shit you like. Idendi ma sitting. Then hey yawa. Bang'e ni gombo kata kata bedo gi denda ni ekito tamia tama. Iwinjo nikech gik mitimo. Koro we, we rendo kanyo ni eti dende duong' ang'ang'o. Akuna onge denda maduong' ka mago mana wuondruok nikech nikech nyiego mag nyiri neno na naelewa I understand. koro we, we, wach mago te am happy ineno am happy you will get likes i will get likes to onge kuma kuma ng'ato ka ng'ato biro tere ng'ato onge kuma inya tera onge kuma nyalo terie to lakini kogi kar mamwa to we will meet kogi kar mamwa ting'e ni wanyalo meet anytime kata kiny koro kik ikelna we we we we we kik ikelna an ok onyuola gi bishobe ugo bok onyuola kaka uparono eko koro anto wato tujinga ugo eko

Kaka gogi thuno pong'ono e kaka mara be thuno pong'o. Koro an ok ichuna. Ochuno gik moko moluori ma, ma biro tagi mondo, mondo imekna videos go. Gin ema ahero gi luori. An ok aluori. Eh, in fact age migi keno eko ok inyal bedo machwe. Del mineno ni, mae chiemo maber gi dak maber ema okelo. Iye ka, iya ka opong' gi, gi, gi del monte, gi nyama choma, eh. Koro kik, kik mano chandi. Be kok adwa mede ga kabisa, adwa mede. nikech sani koro pesa ng'eny adwa mede obed abed maduong' ahinya machandi kabisa koro we akoni jaber lwera kaka idwaro lakini mamwa to stop mano awacho kendo ok achak anwo kendo an ok aluori kiparo ni an aluori an jok moko mawuondi kanyo mawuondore mang'iyo to lingo hmm, an ok an gin ok aluori jaber koro kata kwachung' kodi ni koro ing'iyo koro iparo ni nyalo bedo mas maber ndi moinga ok inyal of course ok inyal un mana jok moko makasore e tiktok ka mondo ji ong'e ni they have something and they have nothing koro an ok aluori pes moko mulandona munyisago ni un go gi pesa go eko ikia pesa ma an godo koro we landona ni in gi pesa mago magi iwinjo Rwakruok en mari. An akwero mana ni kik ng'ato wuondre ni lemo to rwakore marach. An ok alem, an anyalo rwakora marach kaka adwaro. Ok adwa dhi e polo. Koro an ok ichuna, atoti nyaka ochietha.
Thank you, sweetheart. Thank you. It doesn't cost cost anyone anything to make a positive comment. Yeah. Uh,

do not post a negative comment on my comment section hata kama inakuwasha aje just try run away iwachoga niya ni kineno kata richo to afadhali ing'ad tiendi ka ema dhi teri e richo so if you know